Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Herekede atly Birleşen türkmen oppozisiýa güýçleriniň informasion göreşdäki Türkmenim kanalynyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Mähriban doganlar, bir ildeşimizden, tomaşaçymyzdan hat gelip gowuşdy. Şol haty şu gün siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Bilşiňiz ýaly, Türkmenim kanalynda owal biz Türkmenistandaky prokurorlaryň guramaçylykly jenaýatlary bilen baglanyşykly Türkmenistanyň içinden, ýurduň içinden gelip gowşan maglumatlary siziň dykgatyňyza getiripdik. Bu gün bolsa Aşgabatdaky polisiýa işgärleriniň beýleki welaýatlardan paýtagta gelýän watandaşlaryna garşy edýän adam hukuklaryny basgylaýan, şeýle-de şol bir wagtyň özünde guramaçylykly jenaýat hasaplanýan hereketler bilen baglanyşykly berilýän maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Aşgabat şäherinde polisiýa işgärleri welaýatdan gelýän adamlary we ýaş oglanlary Ýörelýän ýoluň gyrasynda ýa-da duralgalarda gören we ýagdaýynda ýa-da haýsam bolsa bir ýerden başga bir welaýatdan gelen bir raýat ýöräp barýanyny görüp, bulary polisiýa işgärleri, Aşgabadyň polisiýa işgärleri şahsy awtoulagyna mündürip, propiskaňyz ýok, pasportyňyz ýok, Gezelenç rugsatnamaňyz ýok, ýagny haýsam bolsa islendik bir welaýatdan Aşgabada gelmek üçin diýmek gezelenç rugsatnamasy gerek, ýagny Türkmenistanyň raýatlary öz paýtagtyna gelmek üçin syýahat rugsatnamasy gerek. Bul adam hukuklaryna garşy, by Türkmenistanyň Baş kanunyna garşy. Hereket azatlygyny daşary ýurda çykýanlary çäklendirip etjegiňizi etdiňiz indi ýurduň içinde bir raýatlary öz gününe goýuňda bara. Islendik raýatyň öz ýurdunyň paýtagtyna hiç hili rugsatnamasyz, rugsatsyz gelip gezip görmäge, işlemäge, ýaşamaga haky bara. Gezelenç rugsatnamaňyz ýok diýip polisiýa alyp gitjekdigini aýdyp gorkuzyp, ýüz manat para peşgeş pul alýar. Aşgabada welaýatdan gelen myhmanlar daşaryk çykman gorkup gelen ýerlerinde oturýarlar. Çykaýsak polisiýa alyp gidýär, ýazgyda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy däl diýip alyp gidýärler. Hiç hili bahana tapmasalar Aşgabadyň polisiýa işgärlerinden näme üçin beýdýäňiz diýip soralan mahaly arzyňy nirä aýtsaň aýt biz günde müň manat para eltmesek, biz günde müň manat para peşgeş ýygnap eltmesek, bize aýlyk berenok diýerler. Diýmek, biz şu wagta çenli ýörite aşagyna çyzyp, nygtap-nygtap gelýäris. Türkmenistanda ýekeje düzgün bar. Türkmenistanyň Konstitusiýasy korrupsiýa parahorluk parahorluk göreýär başga hiç zat ýöranok Türkmenistanda diýip ynha şoňam aýdyň subutnamalarynyň biri Aşgabatdaky polisiýa işgärleri günde müň manat eltip bermese hojaýynlaryna şolara aýlyk berlenok diýip Polisiýa işgärleriniň özi şuny aýdýar raýatlara. Raýatlar näme üçin bu adamlary, beýleki welaýatdan gelenleri tutup, olardan pul alýaňyz, şolardan pul aljak bolup, şolary sagjak bolup, ütjek, ýoljak bolup şeýdýäňiz diýlende, ynha şular ýaly jogap berýärler. Biz günde müň manat eltmesek, bize aýlyk berenoklar diýýärler. ýollarda geçelge çyzyklary bolan ýerden geçmän, başga bir ýerden geçenlere bolsa, gynap we wagtyny alyp, soňam elli manat jerime salýarlar. Emma polisiýa işgärleriniň özi ýoluň islendik ýerinden geçýärler, ýörite pyýada geçilýän çyzykly ýer bolsun-bolmasyn özleri aňsatlyk bilen düzgüni bozup bilýärler. Näme üçin beýdýäňiz, siz-ä bozup ýörsüňiz, watandaşa-da bolanok diýýäňiz? diýip soralanda, polisiýa işgärleri, Sen näme, döwlete garşy gelýäňmi? diýýärler. Ýagny polisiýaň kanuny, düzgüni, adam hukuklaryny bozýanyny aýdyp ýatladan wagty polisiýa raýatlara şeýle jogap berýär, Siz döwlete garşa gelýäňizmi? diýýärler. Polisiýanyň ýol gözegçilik gulluklarynda awtoulagy saklanýan kim bolsa bolaýsyn, ýüz manat berip, gitjekdigini aýdýarlar. Ýagny, haýsam bolsa bir welaýatdan Aşgabada baran wagtyň hökmany suratda ýol polisleri seni saklap, ýüz manadyňy alýarlar. Isleseň-islemeseň ýüz manat beräýmeli. Ýüz manat bermek islemeýänleri ýa-da ýüz manada güýji bolmaýanlary hökman siziň bilen baglanyşykly bir düşündiriş ýazarys, akt tutarys. Hökman biz siziň bir kemçiligiňizi taparys, size günä ýükläris, sizi heläk ederis diýip, haýbat atyp, şolary ýüz manat bir ýerden eýdip-beýdip tapyp, para bermäge-de mejbur edýärler, Aşgabadyň ýol polisiýa gullugynyň işgärleri, başga welaýatdan ulagly gelen adamlara. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminde işleýän Mülkaman Nurgylyjow telefony togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, nol dokuz, nol alty, nol dokuz, togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, nol dokuz, nol alty, nol dokuz,

Perhat Mämmetgeldiýew telefony, togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, ýetmiş, nol dört, nol dokuz, togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, ýetmiş, nol dört, nol dokuz, beýleki telefony, togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, üç ýüz altmyş bir, elli sekiz, ýigrimi iki, altmyş dört, togsan dokuz, üç ýüz altmyş bäş, üç ýüz altmyş bir, elli sekiz, ýigrimi iki, altmyş dört. Şular, ýagny, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminde işleýän Mülkaman Nurgulyjow Şamyrat we Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminde işleýän Perhat Mämmetgeldiýew dagylar öz aralarynda dillüwşükli hereket edýändigini, ýagny şu guramaçylykly parahorlyk korrupsiýa jenaýatyny ýöredýändiklerinden prokuraturanyň başlygy Oraz Golbaýew hem habardar, ýagny şu guramaçylykly parahorlyk korrupsiýa, jenaýatyndan ýaňky üç adamyň ýolbaşçylygynda gurnalýan, ýöredilip durlan şu parahorluk, korrupsiýa guramaçylykly jenaýatynyň bolup duranyndan prokuraturanyň başlygy Oraz Golbaýewiňem doly habary bar. Özem şuny gaty gowy bilýän şu ýagdaýy, diýip ýazýan tomaşaçymyz ildeşimiz. Bu işgärleriň öz ulanýan ýa-da öz aýdanyny edýän öz ogurlyk topary bar. Diňe polisiýa işgärleri bular ýaly adamlary talanok. Ýaňkylaň guramaçylykly jenaýat ogurlyk topary bar. Ýagny öz ogurlary bar. Bu ogurlyk edýän topar gündizleri görünmeýär, diňe gijeleri daşaryk çykýar. Mülkamanyň aýdyşy ýaly nirede kimiň dükanyny ýa-da iş ýerini ogurlanjak zat bolsa, Mülkaman bulara aýdýar, şolara planyň plan ýerinde plan zat bar ogurlar ýaly diýip, şol razwedka edip maglumatlary berýär öňünden. Ogurlyk bolan, talanan ýeriň eýeleri polisiýa baryp arz etseler, ýene garşysynda mülkamany görýärler. Mülkamandan baryp ogurlyk barada sorasalar, ol ogryny gözleýändiklerini aýdyp, gymmat bahaly zadyň eýelerini yzlaryna ugradyp goýberýär. Ol ogryny gözleýändigini aýdyp, emma ol ogurlygy kimiň edendigini we ol ýerden näçe pul gazanylandygyny özi gowy bilýär. Sebäbi bulaň özleri şu guramaçylykly jenaýat toparynyň guramaçylary, ýolbaşçylary, alyp baryjylary, şolara maglumat berýän esasy öňbaşçylar. prokuraturanyň başlygyna näçe bermelidigini we Perhat Mämmetgeldiýew Şamyrat näçe berlendigini hasaplap, şunuň ýaly işleri edip we şu güne çenli şu guramaçylykly jenaýatlaryny dowam etdirip gelýärler. Aşgabatda Halkymyz adalaty gözläp polisiýa we prokuratura barýarlar. Emma polisiýada we prokuraturada bolýan zatlary bilmeýärler. Ýagny watandaşlar bu hakykatlary prokuraturanyň Polisiýanyň işgärleriniň hut öz gurnaýan şular ýalaky ogurlyklaryny, talaňçylyklaryny bilmänsoň, olar polisiýa we prokuratura ýüz tutýarlar. Ýöne şu talaňçylyklary, ogurlyklary etdirýänler, gurnaýanlar, şoň arkasyndan pul gazanýanlaram polisiýa işgärleri, Polisiýa bölüminiň ýolbaşçylary, prokurorlar, prokuraturaň işgärleri özleri gurnap ogurlyk, talaňçylyk etdirýärler. Indi adalat üçin halk nirä barmaly bular ýaly bolsa diýip soraýar, ýazýar. Şuny halk bilenok gynansagam. Halk näme etmeli diýip soraýar. Ildeşimiz. Şu bolýan zatlary halkymyza ýetirip beräýiň diýip tomaşaçymyz öz hatyny, ýüzlenmesini tamamlaýar. Size işleriňizde üstünlik arzuw edýän diýýär. Köp sagbol mähriban doganymyz, ildeşimiz. Gyzyldan gymmatly ýurduň içinden berýän habarlaryňyz üçin köp sag boluň Alla ýalkasyn. Sizede adalat hak hukuk üçin il gün mähbitli işlere goşýan gyzyldan gymmatly taryhy ähmiýetli goşandyňyz üçin çäksiz minnetdarlyk ullakan taňryýalkasyn aýdýan. Ynha mähriban doganlar Türkmenistandaky ogurlyklaň, talaňçylyklaň, guramaçylykly jenaýatlaň kimler tarapyndan gurnalýandygy, kimler tarapyndan etdirilýändigiň we edilýändigiň baradaky faktlardan ýene birnäçe sanysyny siziň dykgatyňyza ýetirdik. Mundan beýlägem Türkmenistanyň erkinligi, türkmen halkynyň azatlyk üçin göreşe gyzyldan gymmatly taryhy goşantlary goşmaga dowam ederis, şular ýalyky ildeşlerimiz, halkymyz bilen bilelikde ýakyn wagtda ýeňişli sepgitlere ýetip, toý saçakly gatnaşyp ýörmek hemmämize nesip etsin. Allah ýaryňyz bolsun, indiki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň!